Уалдзӕг райдыдта, ӕмӕ уалдзӕджы бӕрӕгбӕтты хорзӕх ӕппӕтдӕр уыд. Куыд зонут, афтӕмӕй афӕдзы алы афон дӕр нӕ фыдӕлтӕн уыди уыдӕттимӕ баст бӕрӕгбӕттӕн уалдзӕджы дӕр. Цӕвиттон, комбӕттӕны фӕстӕ комдарӕны рӕстӕг куы баиу вӕййы, алы ран дӕр кӕй кӕнынц уыцы бӕрӕгбон стыр тутырты. Ахуыргӕндты чидӕртӕ куыд фыстой, уымӕ гӕсгӕ тутыр у уӕлфӕдзӕхстон бирӕгъы ном. Хохӕгтӕ стырӕй чысылӕй сӕ ми кӕнын ныууагътой. Бонивайӕнты-иу тӕй-иу фӕсахсӕвӕртӕн ком бадардтой. Стӕй-иу уӕд лӕппутӕ, ацӕргӕ лӕгтӕ ӕмӕ-иу зӕрӕдтӕ ныхасмӕ ӕрцыдысты. Уым-иу кадӕггӕнӕг хъисын фӕндыры цатмӕ фӕкодта нӕ фыдӕлты хабӕрттӕ, кадджытӕ бӕрӕгбоны тыххӕй. Стыр Тутырты боны-ты-иу адӕм сӕхи ӕнувыдӕй цӕттӕ кодтой уалдзыгон куыстытӕм. Уыцы бонты-иу афӕдзы байрӕгтӕн сӕ бырсытӕ ӕмӕ къӕдзилтӕ ӕлвыдтой, уӕнгуытӕн та сӕ бӕрзӕйтӕ. ома афтӕ сӕ уырнӕдта, афтӕ хъуыды кодтой, зӕгъгӕ, уӕд хызт уыдзысты ӕвзӕр цӕстӕй, низтӕй, фыдбылызӕй. Уыцы бӕрӕгбон рӕстӕг ахсджиаг уыдысты магион архайдтытӕ. Куырдтӕ-иу сарӕзтой ӕфсӕйнаг дзуӕрттӕ, ома уыцы дзуармӕ ахӕм миниуӕг уыдис дзуарарӕзтмӕ. Ӕмӕ бынат хӕдзар хызта ӕвзӕр тыхтӕй. Сабиты хуыдтой куырдадзмӕ. ӕмӕ сын-иу сӕ къухтӕ хъӕстӕрӕгыл ӕрӕвӕрдтой. Йемӕ-иу сӕ куырд ӕрцавта ӕмӕ-иу загъта: «Уацхъуаз Тутыры фӕдзӕхст фӕллытджынгӕ». Йӕ афтӕтӕ-иу кодтой Тутырты бонты. Бирӕ хиирхӕфсӕн хъӕзты фӕзыдтой ирӕттӕ. Сӕ иу уыди Тутыры гуыппын кондыл дзургӕйӕ фӕсонтӕ цӕвын. Ахӕм хъӕлдзӕгхъазт уыдис. Уыцы митӕ адӕймаджы хъарутӕ фылдӕр кӕй кӕнынц, хорзырдӕм-у кӕй ахадынц, ууыл ууӕндыдысты. Уый уыди удтӕ сыгъдӕггӕнӕн ӕмӕ бирӕ тыллӕгдӕттӕг бӕрӕгбон. Уыцы ӕгъдӕуттӕ кӕнгӕйӕ ма-иу ракуырдтой сылгоймагӕн, цӕмӕй цот цӕуа уыцы хорзӕх дӕр. Цы бӕрӕгбоны кой кӕнӕм, уый тынг рагон у. Уӕлдӕр загътам стыр тутыртӕн, стыр тутыртӕ комдарӕнтӕ хӕдразмӕ кӕй фӕкӕнынц, уый тыххӕй. Тутыры бонтӕ нымад цыдысты удӕнцойимӕ фарнхӕссӕг бонтыл. Суанг ма-иу туджджынтӕ дӕр уыцы рӕстӕг кӕрӕдзимӕ зулцӕстӕ йын нал кастысты, афтӕ ӕнхъӕлдӕн ӕмӕ хӕстонтӕ дӕр-иу сӕ хӕст баурӕдтой, йой бырст тых цы уыдис. Комбӕттӕны раз омӕ гӕсгӕ уыцы хуыцаубон хонынц урсы къуыри. Уый фӕстӕ райдайы комбӕттын. Кӕй кой кӕнӕм, уыцы бонтӕ тынг ахсджиаг уыдысты афӕдзы хӕдзарадон куыстыты хыгъды. Суанг ма комбӕттӕнимӕ иу рӕстӕджы конд кӕй цӕуыдысты, уый дӕр сын хъӕлдзӕгмӕ бӕрӕгбон ахаст нӕ бамынӕг кодта. Бӕлвырд ӕвдисӕнтӕ нын фадат дӕттынц афтӕ хъуыды кӕнынӕн, стыр тутыртӕ сты, Бӕрӕгбӕтты-иу ӕрдзон циклӕн йӕ кӕрон чи нысан кӕны, иннӕмӕн та йӕ райдайӕн ахӕм бӕрӕгбон. Уыцы ахсджиаг у фыдӕлтӕй баззайгӕ ӕгъдӕуттӕ кӕнӕг ӕхсӕнадӕн. Тутырты куыд загътон, афтӕмӕй тутыртӕй уыдысты ӕртӕ боны: къуырисӕр, дыццӕг ӕмӕ ӕртӕццӕджы. Цыппӕрӕмы та уыдис сылгоймӕгты бӕрӕгбон рӕстӕйы бон. Сылгоймӕгтӕ уыцы бон куывтой рӕстмӕйы хъуыддӕгтӕм. Уалдзӕджы райдианӕн цӕмӕй сӕ хъуыддӕгтӕ сӕ алы дӕр растырдӕм рацӕуа. Стӕй-иу сӕхи бафӕдзӕхстой рӕстмӕ сӕ цы нӕлгоймӕгтӕ кӕндзысты, уыдоныл. Афтӕ дӕр-иу кодтой. Уый кодтой цыппӕрӕмон. Ӕртӕккӕ дӕр ӕй бирӕтӕ кӕнынц, кӕцыдӕр хъӕуты йӕ кӕнынц, зӕгъӕм, Уолгинскӕй йӕ кӕнынц. Ёсе цыппӕрӕмы фӕстӕ иннӕ къуырийы цы дыццӕг иу ралӕууыди, уыцы дыццӕджы кодтой хоры бон. Хор хоры бон дӕр ӕй хонынц. Хоры бонмӕ-иу бацӕттӕ кодтой хоры бон комдарыны рӕстӕг кӕй цӕуы бӕрӕгбон, уымӕ гӕсгӕ дзы фыдызгъӕл-иу нӕ уыдис. Кодтой йӕ кӕсагӕй, фынгыл ӕвӕрдтой давонджынты, цӕхӕраджынты, картофджынты, ӕцӕг йӕ гӕх ӕнӕ сыхтӕй. къабускаджынты куывтой бӕгӕны йӕ къуымӕлӕй нӕ фыдӕлты тынг уырныдта фыццаг уалдзӕджы фыццаг ауӕдз кӕныны размӕ бакувын кӕй хъӕуы хуыцаумӕ уастырджимӕ уӕлдайдӕр уацилламӕ Хорвасиллӕмӕ, цӕмӕй цард кӕцӕй цӕуы, зӕххӕй цӕуы цард, уымӕн йӕ суойы ӕфсӕстой, йӕ бӕркадӕй, цӕмӕй уалдзӕджы цы нӕмыг ныппарынц, уый фӕззӕгмӕ Рӕсугъд бӕркӕдтӕ радта ӕмӕ дзы куывдтӕ чындзӕхсӕвтӕ кӕной зӕгӕй, уыдӕттӕм иу куывддон куывды рад лӕвӕрдтой хӕдзарӕй хӕдзармӕ, рагӕй дӕр ӕртӕ кӕдӕрӕй афтӕ кӕнынц. Фидӕны фысым хъуамӕ уыдаид сыгъдӕг адӕймаг,

Развӕлгъауӕн-иу йӕ сӕр ныддастой сыгъдӕг, ӕмӕ йыл уыдон иу-ылыс кодта, ӕмӕ йын-иу йӕ сӕрыл ауагътой къуымӕл, кӕнӕ мӕхсымӕ. Ӕмӕ-иу афтӕ дзырдтой: «Ацы къуымӕл куыд бӕркадджын у! Фидӕнмӕ афтӕ, нӕ хортӕй афтӕ бӕркадджын куыд уой!» Ӕмӕ фысым чи у, уый йӕ къухтӕ къуымыл нӕ дардта ӕмӕ дзы уый дӕр нызтӕ, афтӕмӕй ахызта дзы. Уый ӕгъдау уыдис, ахӕм ӕгъдау. Стӕй уӕд ацыдысты хуымгӕндмӕ ӕмӕ дзы-иу уӕд ауӕдз ауагъта фысым. Ӕмӕ-иу уӕд загътой, зӕхх хуым кӕнынмӕ цӕттӕ у сулӕфыди. Кӕд-иу нӕма бӕззыди, уӕддӕр-иу загътой, дыууӕ-ӕртӕ боныфӕстӕ цӕттӕ уыдзӕнис. Ӕмӕ Сыхы хистӕр-иу бакуывта сыхбӕсты кувинӕгтӕ. Уый зӕгъын ма хъӕуы, ӕмӕ алыхы дзаг дӕр йӕ кувинӕгтӕ рхӕссы фысыммӕ, йӕ ртӕ кӕрдзыны. Ӕмӕ-иу сӕ равӕрдтой даргъ фынгыл дыууӕ рӕнхъӕй. Ӕмӕ-иу сӕ хистӕр скуывта иумӕйагӕй, Ӕмӕ алы хӕдзармадӕн иу йӕ тӕбӕгъы мидӕг рарвыстой кувӕггаг, чъири ӕмӕ кӕсаг. Уый стыр хорздзинадыл нымад уыди раджыдӕр ӕмӕ ердӕр. Уый фӕстӕ-иу се уалдзӕджы куыстытӕ кӕнын байдыдтой. Иу хъуыддаг ма зӕгъын фӕнды, ӕмӕ хоры бон Хоры бонмӕ-иу сыхы мидӕг чындз чи рхаста, афӕдзы мидӕг ӕмӕ лӕппу кӕмӕн райгуырди, уыдон-иу хоры куывдмӕ хастой хъалон, хицӕн хуын. Абон дӕр ӕй афтӕ кӕнынц. Ӕмӕ иу уӕд уыдонӕн бакуырдтой фидӕны ацафонмӕ та уын ноджы рӕсугъддӕрӕй куыд ӕрцӕуа ӕмӕ бинонтыл та куыд бафта, зӕгъгӕ сын-иу бакуырдтой йӕхд. Абон дӕр афтӕ у. Ӕрхо дарын заманты-иу кӕцыдӕр бонты скодтой лауызгӕнӕнтӕ. Мӕрдтӕн, фынджы дзаг. Лауызтӕ кодтой дыууӕ хатты мархударӕнты дыккаг мӕ ртыккаг сабаты бонты. Бафиппаинаг у, ирӕтты лауызгӕнӕнтӕ нымадтой афтӕмӕй иу майрӕмбоны лауызгӕнӕнты рӕстӕг майрӕмбоны изӕрӕй

Сӕхӕдӕг-та-иу ацыдысты хорамал кӕнынмӕ, афтӕ-иу дзырдтой фыдӕлтӕ. Емӕ-иу суанг сабатмӕ ӕмбисбонмӕ цыма уӕлзӕхх уыдысты не хсӕн, афтӕ ныбадтой. Ӕмӕ сын-иу сцӕттӕ кодтой фынджы дзаг, Ӕмӕ ӕнӕмӕнгӕй уыцы фынджы дзагыл хъуамӕ уыдаид лауызты. Лауызгӕнӕн дӕр ӕй уый тыххӕй хуыдтой. Естӕ-иу сын куы ныххӕлар кодтой фынджы дзаг ӕндӕр, уӕд нымадтой афтӕ, зӕгъгӕ, ацыдысты фӕстӕмӕ ӕмӕ сӕ хай семӕ ахастой ӕмӕ сабиты дӕр уым бафсаддзысты. Ахӕм нысаниуӕг уыди лауызгӕнӕн. Ирон бӕрӕгбӕттӕ бирӕ сты, алкӕмӕн дӕр дзы ис сӕрмагонд нысаниуӕг. Ӕмӕ ныртӕккӕ хистӕртӕимӕ, йӕ махӕн кӕстӕрты хсӕнмӕ чи хӕссы ӕмӕ чи амоны, уыдон нын бирӕ фӕцӕрӕнт фарн ӕмӕ амондимӕ дзӕбӕхӕй. Кӕстӕртӕ та куыннӕ рох кӕной уыцы бӕрӕгбӕттӕ, бирӕ фарн хастой адӕмы хсӕнмӕ, адӕмы кӕрӕдзи цӕмӕй ӕмбарой, уарзой. Кӕстӕртӕ хъуамӕ ма рох кӕной уыцы хъуыддӕгтӕ, ӕмӕ уыдон дӕр ахуыр кӕной Алы ирон лӕппу дӕр ӕмӕ чызг дӕр хъуамӕ зона нӕ ирон бӕрӕгбӕтты тыххӕй. Абон у хоры бон. Бирӕ хъӕутӕ кӕнынц, бирӕтӕ нал кӕнынц. Ӕмӕ уӕ йӕ хорзӕх уӕд, абон цы бирӕ рӕсугъд куывдтӕ бакӕной Ирыстоны хистӕртӕ, йӕдон дзӕбӕхӕй куыд ӕрцӕуой, нӕ кадджын Хуыцауы царфы ракӕнӕд. Уалдзӕг у мӕ цы нӕмыг байтауӕм, зӕххы хъӕбысы цы нӕмыг банордӕм, ой нын дзӕбӕх куыд барӕвдауа нӕ дарӕг, нӕ сойдӕттӕг зӕхх, Ӕмӕ нын ӕй фӕззӕджы домбай бӕркадӕй куыд радта, нӕ къӕбицтӕ дзы куыд байдзаг уой, ахӕм арфӕимӕ кадджын Хуыцау ракӕнӕд нӕ бӕркӕдтӕ, хорздзинӕдты, куывдтӕ, чындзӕхсӕвты, чызгырвыстыты кувинаг куыд уой. Ахӕм арфӕмӕ Хуыцау ракӕнӕд Иры хӕрзконд.